Y ni yw'r Glwb Fferm Hufen Herwmon, yym, yr un glwb Cymraeg yn y sir, mae popeth ni'n neud trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, yym, ein cyfarfodydd, yym, beth bynnag ni'n neud bob nos Lun yn y clwb, ac wrth gwrs mae'r Eisteddfod yn rhan bwysig o'n calendr ni, a mae hwnna'n lan mewn mis, yym, a felly ni'n paratoi nawr at Steddfod, wneud rhywun ni'n gallu ym mhob cystadleuaeth. Yym, ni'n trio neud fel y cystadleuaeth, y cystadlaethau fel y pantomaim yn Cymraeg, fel ni'n gallu neud yn Saesneg, achos ma' fe'n rhywbeth sy'n addas i aelodau ni, achos ni gyd yn siarad Cymraeg, a ni gyd yn rhugl yn y iaith. Ni'n lwcus fel clwb fod yym lot o le- el- aelodau newy' gyda ni yym bob blwyddyn i fod yn onest, ma' yy fel chi'n gallu weld ma' tipyn o criw newydd gyda ni yy o ran ardaloedd fel Yn ogystal, heb ddim ond dim ond i ardal Crymych a wel dwi'n holl o fi a mae twpl cyn tipyn o bobl wedi bod o Efa'r Wen hefyd a mae'n neis i weld shwt mwy o bobl ifanc yy isie ymuno â'r Clwb Ffermwyr Ifainc a Clwb Ffermwyr Cymraeg hefyd yym fel yr oedd Glenn yn sôn ar hyn o bryd gobeithio fydden nhw yn yy isie cystadlu yn yr Eisteddfode yy sydd gyda ni yn Nant Llŷr a falle os ydych chi'n lwcus mynd trwyddo i'r Yy wnes i Cymru 'fyd, felly mae fe'n neis i weld shwt mae pobl newydd 'ma heno am ein ail misoedd ni fel clwb yn dechrau'r flwyddyn. Yy a dwi 'di bod yn Eisteddfodau ni'n neud yn Gymraeg, wastad yn neud siarad cyhoeddus, yym pantomeim, drameydd, Yy a ma' tipyn bach yn ei wneud yn Gymraeg yn diwrnod rali neu yn yym y field day hefyd. Ma' pethe trwy flwyddyn gyda'r calon weles i yn ddwy ddwy iaith ond ni'n tueddu i neud yn Gymraeg sy'n yy sy'n bwysig iawn i ni fel clwb so ma' edrych mlan i'r flwyddyn gyflanu. Ni'n lwcus fel clwb hefyd yn cael shwt gwmyn o arweinwyr i helpu ni gyda yy pethe fel yy cynnal nosweithi ffermyr ifainc a helpu gyda fel weles i gynnal y p- y cystadlaethau i gyd.

Uh, amser wedi pig o'r un yna wedi beth i bod yn arweinwyr wedi rhan wedi bod yn arweinwyr am fel sawl wedi nawr dros, dros deg i gymryd yn hynny. So, na'r rheswm nes i mewn fel, uh, fel y clwb um, fel mynd i ca um, dwi'n dwi'n ni'n gorau newid hefyd pobl sy'n mynd rhy hen i cysadlu nawr o pobl ni eisiau aros fel arweinwyr sy'n helpu mas mwy a maen nhw'n dal yn siarad Cymraeg a eisiau pobl ifanc fel pobl ifanc sy'n mynd o'r ni Yy stwff fel heno i siarad Cymraeg a yym jyst joio a si- siarad Cymraeg os ti'n gwbo'? Yn ffodus la- iawn fi 'di cael ei ethol fel is-cadeirydd Fforwm Ieuenctid Cymru ac yym ma'r clwb 'di helpu fi magu hyder yym trwy cael y swydd 'na a rwy'n disgwyl mlan am y flwyddyn sydd i ddod.